Lemtul ixef wis tlatin, lehdur n Agur mmi-s n Yaqi, d lehdur i yenna urgaz-agi i Ityil, i Ityil akked Uxal. Yeqqar, D tidet, nekk d unguf gar yergazen, ur sɛiɣ ara lefhama n yemdanen. Ur ɣriɣ lekyasa, ur sɛiɣ tamusni n yemqeddsen. Anwa i yulin s igenni yuɣal-d? Anwa i yeṭṭfen aḍu deg ifassen-is? Anwa i ijemɛen aman deg uqendur-is anwa i iressan tiqerniyin n ddunit isem-is netta isem-is mmi-s tessneḍ ayen akk i d-inna Umeɣlal iṣeḥḥa D taseddarit i wid akk i t-ittdarin. Ur rennu acemma i lehdur-is, neɣ ma ulac ad k-izzem, dɣa ad d-tafeḍ iman-ik teskaddbeḍ. Ad d-ssutreɣ deg-k snat n leḥwayeǧ. Ur yettḥerim ara seg-sent uqbel ad mteɣ. Sebɛed fell-i lbaṭel akked leɣrur, ur d-sseɣlay fell-i tigullelt. Ur iɣennu. Efk-iyi-d talqimt-iw n weɣrum, neɣ m ulac ma ṛwiɣ akken kkreɣ ad d-iniɣ. Anwa-t Umeɣlal? Neɣ ma lluẓeɣ ad akreɣ, ad smesxeɣ isem n Yillu-nni. Ur kkat ara deg umɛellem zdat n uqeddac-is, neɣ ma ulac ad k-inɛel, yerna ad tettuɛaqbeḍ. Lǧil-agi ilaɛɛal baba-s, ur yettbarak ara yemma-s. Lǧil-agi iḥesseb iman-is ṣṣfa, netta mazal-it ur yekkis ammus. Lǧil-agi yettkebbir, ceɛɛlent wallen-is. Lǧil-agi yesɛa uglan d ijenwiyen, iɣesmaren d lemwas. i wakken ad sbelɛen imeɣban n tmurt igellilen si gar yimdanen. Adɣar yesɛa snat n yessi-s. Awi-d, awi-d. Tlata n leḥwayeǧ ur rebbunt ara. Rebɛa d lmuḥal ad d-inint berka. Laxert, tiɛiqert, lqaɛa ur nṛebbu aman akked tmes d lmuḥal ad d-inin berka tiṭ i iḥeqren ababat ur nettaɣ ara awal i tyemmat ad tesderɣlen igerfiwen n wasif ad ččen warraw n igider tlata n leḥwayeǧ swehmet-iyi aṭas ala

Tmeṭṭut mmezla. Ad tečč, ad tesfeḍ imi-s, yerna ad tini ur xdimeɣ acemma n wayen n diri. Tlata n leḥwayeǧ senhezzayent tamurt, rebɛa ur sen-tezmir ara. Akli yuɣalen d agellid, ameɛdazu yeṛwan aɣrum, Stut izewǧen, taklit i werten lalla-s. Di ddunit, llan rebɛa n lḥiwan d imecṭaḥ mliḥ, lameɛna ḥercen aṭas. Tiweḍfin, d agdud ur nesɛi lǧehd, lameɛna ttheggint amɛic-nsent deg unebdu. Ccafan d agdud ur nesɛi tazmert, lameɛna ixeddem lɣar-is deg uẓru. Ajrad ur nesɛi agellid, lameɛna itteddu d igelfan. Tazermuct yettcebbiben s tqejjirin-is tettili di lebruj n ugellid. Llan tlata iwumi i twezzen tikli, rebɛa tikli-nsen tecbeḥ, izem, lefḥel n lewḥuc, ur ittwexxir zdat n wacemma, ucay bu snat n taɣmiwin, aqelwac, Akked ugellid iwumi ur yezmir yiwen. Ma yessuffeɣ-ak leɛqel zux. Neɣ tettxemmimeḍ ayen n diri, sers afus-ik ɣef yimi-k. Axaṭer asendu n uyefki yettak-d udi. Asiti ɣef wanzaren yessazzal-d idammen.